Wel, gyfeillion, croeso i Awduron Dan Glo. Yn y sesiwn hon, dan nawdd Wales Pen Cymru, dyn ni am roi sylw i nifer o awduron sydd dan glo ar hyn o bryd neu wedi bod tan yn ddiweddar, a dyn ni am glywed enghreifftiau o'i gwaith nhw, a thrwy hynny, dyn ni am ddathlu rhyddid menegiant. Gair yn gynta am Wales Pen Cymru, rhag ofn nad ydych chi wedi dod ar yn traws ni o blaen a dyma'r tro cynta. Mae Wales Pen Cymru yn un o 145 o ganolfannau pen mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae'n gysylltiedig â phen ryngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd, a nod pen yn syml ydy hybu llenyddiaeth ac amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae Pen yn ymgyrchu ar ran sgwenwyr o bob cwr o'r byd sy'n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu sydd yn diodda' o ymosodiadau oherwydd eu gwaith sgwennu. A dyna, wrth gwrs, fu profiad yr awduron 'dyn ni'n mynd i cael cyfle i glywed peth o'u gwaith yn ystod y sesiwn hon. Os liciech chi ymuno â Phen Cymru, mae croeso i chi wneud hynny, a bydd dolen yn ymddangos ar ddiwedd y sesiwn yma gyda manylion ar sut i wneud hynny. Ac os bysech chi'n licio cefnogi gwaith Pen Cymru yn ymarferol drwy sgwennu at awdur sydd yn y carchar, wel, bydd manylion am hynny nes ymlaen yn ogystal. Ond pwy ydy'r awduron 'ma, dan glo, 'da ni am gyflwyno at ych sylw chi heno? Wel, dyma nhw. Yn gynta, Nedim Tirfent. Newyddiadurwr Cwrdaidd ydy Nedim, ac mae hefyd yn barddoni. Mi gafodd ei garcharu gan yr awdurdodau Twrcaidd yn 2016, a Rhys Iorwerth fydd yn cyflwyno cerdd o waith Nedim. Yn ail, mae Ilhan Çomak, sydd hefyd yn fardd Cwrdaidd ac hefyd wedi bod dan glo yn Nhwrci ond ers 1994 pan oedd o dal yn fyfyriwr. Mae o bellach yn 48 oed. Caryl Bryn fydd yn cyflwyno cerdd o waith Ilhan ac hynny i gyfeiliant Telyn gan Shelley Musker-Turner. Bydda i yn cyflwyno cerdd o waith Vara Vara Rao, bardd sy'n sgwennu yn iaith Telugu, sef un o ieithoedd is-gyfandir India. Mae Vara Vara Rao yn ei wythdegau ac mae wedi bod mewn ac allan o'r carchar ers y 1970au, ac mae newydd cael mechnïaeth o'r carchar oherwydd Covid. Yn bedwerydd fydd gynnon ni Stella Nyanzi, bardd ac academydd o Uganda, a gafodd ei restio gynta yn 2017 am sarhau arlywydd y wlad, ac mae wedi bod mewn ac allan o carchar tan llynydd, tan llynedd yn sgil hynny, a bu'n rhaid iddi ffoi i Kenya ar ddechrau y flwyddyn hon am fod yr awdurdodau yn Uganda yn parhau i'w herlid hi. Judith Muscatturner fydd yn cyflwyno cerdd a'i gwaith hitha. Ac yn ola, bardd o'r Aifft, Galal El Bahairi, sydd yn y carchar ers 2018 oherwydd cyfrannu at gân oedd yn sarhau'r fyddin. Iwan Rhys fydd yn cyflwyno peth o'i waith ynta. Felly dyna'r drefn. Mi fydd pob bardd o Gymru, o Gymru yn ei dro, neu yn ei thro, yn cyflwyno yn deud ychydig mwy wrthyn ni am i bardd nhw, a y bardd maen nhw wedi gyfieithu neu chyfieithu, a wedyn cyflwyno cyfieithiad o'i gwaith nhw. Ac yn y rhan fwyaf o achosion, wrth gwrs, dyma fydd y tro cynta i waith y beirdd dan sylw gael ei glywed yn Gymraeg. Wel, ysteddwch nôl felly. Mi gawn ni sgleinio ychydig o oleuni gobeithio ar ambell gornel tywyll sydd yn ein byd ni i gofio ac i gefnogi awduron o sawl gwlad sy'n diodda, dim ond am iddyn nhw feiddio deud i deud. Y cynta i'r llwyfan rithiol heno, felly, yw Rhys Iorwerth. Rhys yw awdur y nofel Aberman Draw ac fo, wrth gwrs, oedd enillydd Cadar Eisteddfod Genedlaethol Cymru nôl yn Wrecsam yn 2011. Ac mae Rhys am gyflwyno cerdd o waith Nedim Tiwrffent. Diolch Ifor.
Um, ella cychwynnau efo just mymryn o gefndir gwleidyddol ehangach, um, sef uh, y gwrthdaro rhwng awdurdodau Twrci a'r Cwrdiaid y ne ddwyrain Twrci ar hyn o bryd. Ardal di hon ar y cyfan sy'n ardal um, gwrdaidd lle. A chwe blynedd yn ôl, um, mi ddoth y broses heddwch oedd wedi bodoli yna, ddoth honno i ben. Um, mi chwalodd y cytundeb oedd wedi bod rhwng y plaid y gweithwyr yn Cwrdistan a'r awdurdodau, Twrc, Twr, awdurdodau Twrci. Lle. A ers hynny, da, mae yna filoedd wedi cael eu lladd a'u hanafu o achos y gwrthdaro yma. Lle. Um, ac yn y cyfnod yma, mae diwylliant y Cwrdiaid, eu hiaith nhw, um, di bod o dan ormes mawr mae yna ddwsinau o newyddiadurwyr Cwrdaidd, a hyd yn oed newyddiadurwyr nad ydyn nhw'n Gwrdaidd ond sy'n gweithio i asiantaethau sy'n ochri efo'r Cwrdiaid, um, wedi cael eu carcharu, uh, a felly hefyd ymgyrchwyr dros heddwch. Um, a mae o'n adlywyrchiad yn y bon o broblem ehangach yn Hwrci i gyd o ran rhyddid mynegiant. Lle. So dyna, dyna ni'r cefndir gwleidyddol. Um, O ran Nedim Tyrffent ei hun, wel, gohebydd oedd o i Asiantaeth Newyddion a mi gafodd o'i arestio nôl yng ngwanwyn 2016, so bum mlynedd yn ôl bellach, ar ôl sgwennu, yr oll oedd o 'di 'neud, oedd o 'di sgwennu am yr am weithgareddau byddin Twrci yn y rhan honno o'r wlad 'lly, yn yr ardal gwrdaidd. croniclo, yym, cofnodi, dyna yn unig oedd o wedi wneud, ond mi gafodd o'i gyhuddo yym gan yr awdurdodau o fod yn aelod o sefydliad terfysgol ac o lodaenu propaganda terfysgol. To, er mae'r unig beth oedd o'n wneud oedd cyflawni swydd fel newyddiadurwr a cyhoeddi stori nad oedd Llywodraeth Twrci yn y bôn am iddi weld golau dydd 'lly. Wedyn, am y ddwy flynedd gyntaf ar ôl ei arestio fo, mi dreuliodd o yym y cyfnod hwnnw mewn cell yn llwyr ar ei ben ei hun, de, y solitary confinement maen nhw'n ei alw fo. Dim teledu, dim radio, dim llyfrau, dim papurau newydd, dim yw dim. De. Um, yn ôl y Cenhedloedd Unedig, y math o, o amodau sy'n gyfystyr ag artaith. Um, pan ddoth yr achos llys yn y pen draw um, o hwnnw yn llawn yym pethau amheus, hynny ydi, o'r ugain tyst oedd yr awdurdodau wedi wedi yym eu trefnu 'lly, mi ddaru 19 yym dynnu eu tystiolaeth yn ôl yn ddiweddarach, gan ddeud bod nhw wedi cael eu harteithio i wneud y datganiadau hynny. Yym er gwaetha' hynny i gyd, mae o dal yn y carchar ar ôl dedfryd o naw mlynedd, oedd hynny jyst cyn 'Dolig 2017. Um, mae yna apeliadau di methu. Um, mae yna apel ar y gweill, dwi'n meddwl, ond dyma, dyma fo un, o, un o'r awduron penna yma, mae Penn International yn ei cefnogi ac yn ymgyrchu drostyn nhw. A wedyn, yn, yn y cyfamser, mae Nedim, tra bod o'n y carchar, lle mae wedi bod yn treulio dipyn o amser yn sgwennu barddoniaeth. A um, dyma gerdd un o'r cerddi mae wedi sgwennu tra mae yn y carchar. Cerdd, mae'n taro tant achos mae sôn mae hi am y cysylltiadau rhwng dyn a'r tir, neu dyn a byd natur, ond mae'n neud o mewn ffordd eitha um, emosiynol mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod yna ma, na, um, chydig bach o gyfeiriadau gwleidyddol, mae yna ddelweddau gwleidyddol, ond i fi, i fi yn bersonol lle, yr gobaith yma sy'n suo yn y gerdd, dyna oedd yn, dyna oedd yn mynd am ryd i lle, um, ac i feddwl bod oedd i sgwennu y gerdd yma, cerdd obeithiol am berthynas dyn a natur, a hynny tra bod o dan glo, mae creu argraff fawr yna. Wedyn, y teitl dwi wedi rhoi ar y gerdd ydy Gad i dy galon. Dy galon di ydy'r ddaear a'i thanwydd, mae ei gwythiennau yn y pridd. Gad iddi hi fel nant y mynydd ffrwythloni'r rhos a'r ddol a'r ffridd. A gad i haelioni ei lli hi o hyd, eto adfywio ein darn o fyd. Gad i dy galon fynd a chodi hwyliau'r ffermwr a'r gwerinwr draw, a'r gweithwyr ar y ffordd sy'n torri llwybr o hyd trwy ddagrau'r glaw. A gad i dy galon a'r adar mân greu eu huniad mewn curiad cân. Gad iddi hi roi lloches i'r morgrug ar lawr sy'n cyd-dynnu i gyrraedd y nod. Gad iddi fwrw haul ar farrug a rhoi i'r gwyfynod achos i fod. Gad i dy galon greu croth sy'n dal ein byw a'i wefr rhwng pob wal. A gad i dy galon fod mor wir â'r dŵr mwya' croyw gwydrog clir. yn hanes hon mae einioes hir.
Diolch yn fawr iawn, Rhys. Wel, dyn ni am aros yn y byd cwrdaeth rwan, ac yn anffodus, dyn ni'n aros hefyd yng ngharchardai Twrci hefyd, wrth i ni droi yn sylw at Ilhan Çomak. Pan oedd Ilan Chomac yn ddwy ar ugian oed, mi gafodd ei gyhuddo o gyna tân mewn coedwig fel gweithred o gefnogaeth i Blaid Gweithwyr Kurdistan, plaid oedd wedi ei gwahardd. Ar ôl iddo gael ei arteithio am bedwar diwrnod ar bymthag, mi nath o gyffesu. Surprise, surprise. Ac mi gafodd i ddedfrydu yn gyntaf i farwolaeth cyn i'r dedfryd yna gael ei newid yn ddedfryd o garchar am oes. Ac felly mae wedi bod yn y carchar ers 1994, saith mlynedd ar ugian. Ac yn ystod y cyfnod yna, mae e wedi llunio wyth casgliad o gerddi, ac wrth gwrs mae yna ymgyrch fawr, reit uchel i broffil i dynnu sylw at yr anghyfiawnder yma ac i geisio i ryddhau. Ym mis Mawrth eleni fel rhan o'r ymgyrch yna i ddathlu ben-blwydd o'n 48 oed, trefnwyd noson o ddarlleniadau o'i waith a cyfieithiadau o'i waith mewn sawl iaith, gan gynnwys y cyfieithiad hwn o'i gerdd 'Pethau sydd ddim yma' gan Caryl Bryn. Wrth gwrs mae Caryl yn adnabyddus i ni fel enillydd gwobr llyfr y flwyddyn a mi chasga gyntaf o gerddi uh, hwn ydy'r llais tybad a hynny uh, yn y flwyddyn uh, na, llynedd ynddo. Yeah. Ac uh, mae'n cyflwyno ei chyfieithiad o gerdd Ilan i gyfeiliant y delynores Shelley Musker Turner o'r grŵp Calan. A dyma nhw.

A fawr triwantiaid i ddymchwel y deml. Teml oer a geiriau Mico yn ysu am gynhesrwydd i'w oleuo. Ac a ddaw eirlysiau o ganol y cerrig bu'n llwch dan fy ngwadnau pan oeddwn yn blentyn.

A chaf i anfodloni nad oes terfyn i'r wydbren wrth ogleuo'r hanes yn y gwair? A chaf i eto wylio'r fflamau wrth iddynt wywo, gan fodloni ar beidio eu ailcynnau? A gaf i glywed yr hod yn troi a'i deimlo'n fwy na threigl amser a gweld y lleuad yn dawnsio?

Diolch yn fawr i Caryl a diolch yn fawr i Shelley. Wel, mi nawn ni uh, droi yn sylw rwan at uh, isgyfandir yr India. Ac mae'n bleser gen i gyflwyno y bardd Telugu Varavara Rao. Mae Varavara Rao yn 80 oed ac mae wedi bod mewn ag allan o'r carchar yn yr India ers y 1970au. Mae wedi pledio achos uh, gwerinwyr i ranbarth o o'r India ac wedi ymgyrchu o blaid cyfiawnder cymdeithasol ar hyd i ar hyd i oes. Ac mae wedi cael ei garcharu oherwydd honiadau iddo fo gefnogi gwrthryfel yn erbyn uh, Llywodraeth yr India. Mae Varavararao yn sgwennu yn iaith Telugu, A mae yna 82 o filiynau, mae'n debyg, o siaradwyr Telugu sy'n gwneud hi'n fwy na rhan fwyaf o ieithoedd Ewrop, ac yn wir ar ôl Hindi, Bengali a Marathi, dyna ydy y pedwaredd iaith frodorol uh, fwyaf niferus i siaradwyr yn yr India. Ac mae'n debyg dyma un o'r ieithoedd sy'n tyfu gyflymau hefyd ymhlith y gymuned alltud Indiaidd yn Unol Daleithiau America. Wel, beth bynnag, yn 1988, pan oedd uh, Farafara Rao yn y carchar eto, mi gafodd ei gomisiynu gan papur yr Indian Express i gyfrannu cyfres o golofna wythnosol yn deud i brofiad yn y carchar. A dyna oedd cnwyllyn um, casgliad, mi gathen ni casgliad at ei gilydd wedyn am mae'r ma cerddi uh, a'r darnau rhyddiaeth ynu wedi cael eu casglu ynghyd a'i cyhoeddi mewn cyfieithiad Saesneg fel um, Captive Imagination, ac mae'n gasgliad sydd wedi cael clod ar draws y byd. Mewn colofn ar ôl colofn, mae o'n cwyno mwy na dim mae'r peth gweitha am gael ei garcharu ydy'r effaith andwyol mae hynny'n cael ar ei ddychymyg o fel sgwennwr. Ond wrth ymdrechu i sgwennu i golofn wythnosol, mae'n llwyddo i oresgyn hynny dro ar ôl tro yn eironig mae'n wrthbrofi i gosodiad ei hun. Yn y colofnau hyn mae'n dangos gymaint mae o'n ymwybodol o o um, rhythmau dyddiol y carchar, mae'n dilyn y colomennod sy'n hedfan mewn ac allan o'i gell. Mae o'n uh, aros ar ei draed trwy'r nos er mwyn gwarchod uh, uh, dogn llefrith uh, y carchar orion um, yn erbyn rhyw gath oedd yn trio dod mewn a dwy'n y llefrith nhw. Uh, mae hefyd yn ymhyfrydu mewn cael gweithio yng ngardd y carchar ac yn deud yn eironic mae plannu coeden mewn carchar ydi o bosib y weithred fwya anhunanol sydd, achos wedi'r cyfan pwy fydda'n dymuno aros yno er mwyn gweld y goedan yn prifio ac yn dod i'w llawn dwf. Y bardd Gwyddeleg Gabriel Rosenstock ddaru yng nghyflwyno fi i waith Fara Fara Raw. Mae gen Gabriel uh, ddiddordeb mowr yn uh, sawl agwedd o ddiwylliant yr India. Ac mi ofynnodd o i mi gyfieithu un o gerddi Fara Fara Raw i'r Gymraeg, a dyma hi. Cerdd sydd yn tanlinellu cynsarn y bardd Telugu am ei gyd-dyn ac hefyd am yr angen i ddeud y gwir am sefyllfa'r tlawd. Y Gwir ydi enw'r gerdd. Y gwir na wneith chwys gweithiwr byth gyhoeddi. Y gwir na wneith i stumog byth ei ddweud. Y gwir na wneith i ddagra byth ddatgelu, na'i ddilo na'i llafur byth ei wneud. Tybed all yr inc sydd yn diferu o bin bardd obeithio ei lefaru? Wel, i'r Affrica yr awn ni nesa, ac i Uganda, a hynny yng nghwmni Judith Musker-Turner. ar y gofn bod y rei craff yn eich plith chi wedi meddwl, wedi sylwi fod ganddi enw tebyg iawn i'r uh, delynores Shelley Musker Turner a glibson ni yn gynharach, wel, ie, yeah, da chi'n iawn. Ydyn, maen nhw'n chwiorydd. Mae Judith yn fardd ac yn uh, arlunydd textilia o Fairhos yng Ngheredigion yn reiddiol, ond mae'n byw bellach yn Nerwen Las ger Mychynlleth. Mae'n aelod o griw cywion Cronogwen ac mae hefyd yn aelod o dîm talwrn y Gwynoliaid, ac mae hi am gyflwyno cerdd o waith Stella Nianzi. Felly, na i ddechrau gan ddweud tipyn bach mwy am Dr Stella Nianzi. Um, fel mae Ifor wedi deud yn barod, academydd, awdur ac ymgyrchydd ffeministaidd o Uganda yw hi. Um, cafodd ei hyfforddi fel anthropolegydd meddygol, a mae hi wedi cyhoeddi'n eang yn y byd academaidd ar bynciau sy'n perthyn i'r croestoriadau rhwng diwylliant, iechyd, y gyfraith, rhyw a rhywioldeb. Mae hi'n awdur weithredol iawn ar gyfryngau cymdeithasol, lle mae hi'n rhoi sylwadau a dadleuon am ddigwyddiadau cymdeithasol a wleidyddol cyfoes, um, ac mae hi'n sgwennu barddoniaeth um, yn bennaf ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd. Uh, mae hi'n siarad allan am hawliau menywod a hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deirywiol, trawsryweddol a rhyngrwyddiol. Uh, yn 2017, uh, lantrodd hi uh, prosiect Pads for Girls Uganda, oedd yn ymgyrch i godi arian i brynu a dosbarthu padiau mislif ar gyfer plant ysgol yn Uganda. Uh, mae hi hefyd yn cael ei hynabod fel beirniad cyhoeddus farnig o arlywydd Uganda, Yoweri Museveni, ac fel rhywun sy'n ymarfer anghwrteisi radicalaidd, sef strategaeth draddodiadol yn Uganda a gyfer ansefydlogi pobl pwerus trwy ddefnyddio sarhad cyhoeddus. A dechreuodd y arfer yma fel ffurf o wrthwynebu gwrth-drefedigaethol. Felly, ar ôl cyhoeddi cerdd ar Facebook yn beirniadu uh, yr arlywydd, Mr Fenny, yn mis Medi 2018, cafodd Stella Nyanzi ei harestio a'i chael yn eog o aflonyddu seibr. Um, nid yna oedd y tro cyntaf iddi um, fod yn y carcha, oedd hi wedi ei charcharu yn 2017 am yym, am rhywbeth arall wnaeth hi dweud am y arlywydd hefyd. Yym, wnaeth hi treulio bron un ar ddeg bymtheg mis yn y carchar cyn cael ei rhyddhau yym, ym mis Chwefror 2020, yym, a mi mi gyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth yym, o'r enw No Roses from My Mouth tra oedd hi yn y carchar. Um, yn 2020, um, gwobroiwyd a gwobr Oxfam Nove Pen International a gyfer rhyddid mynegiant, oedd yn gydnabyddiaeth o'r gwaith mae hi wedi wneud dros fenywod, cymdeithas sifil ac wrth amddiffyn mynegiant rhydd. Um, Mae'r wobr yma yn cael ei roi bob blwyddyn i awduron a newyddiadurwyr o gwmpas y byd i gydnabod eu cyfraniadau at fynegiant rhydd er gweithio'r perygl i'w bywydau eu hunain. Felly, er gwaetha'r cosbau a'r anghyfiawnder mae wedi dioddau, nid yw Stelyn Yanzi wedi stopo codi llais. Ar hyn o bryd mae hi'n byw fel alltud yn Kenya ac yn ddiweddar mae hi wedi bod yn siarad allan am ymosodiad homoffobaidd a laddodd dau ffoadur mewn gwersyll ffoaduriaid yn Kenya. Um, y cerdd dwi wedi cyfieithu yw'r cerdd um, wnaeth i sgwennu yn sarhau uh, arlywydd Ioweri um, yn 2018. Um, mae hefyd yn sôn am ei, ei mam, ei, ei fam Esiteri. Um, ac o'n i'n teimlo oedd yn bwysig i, i cyfeithio'r geiriau wnaeth um, cael hi yn y carcha yn y diwedd. Yym mae mae ei iaith hi yn yn gref iawn, ond mae hynny yn rhan o'r anghwrteisi rhadicalaidd 'ma yym sy'n sef y y y ffordd traddodiadol 'ma o siarad allan yn yn erbyn pobl mewn pŵer. Felly dyma cerdd benblwydd. Iwery, maen nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod ofnadwy o drist. Hoffwn ei fod â candida, melynwyn, drewllyd a choslyd sy'n crawn i yn Conte Seteri wedi dyfygu i farwolaeth yn ystod genedigaeth. Wedi dyfygu yn yr un ffordd yr wyt ti'n ein mygu ni gyda gorthrwm, gostegiad a gormes! Ioweri, mae nhw'n deud mai dy ben-blwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod dychrynllyd o hyll, Hoffwn i fod ym mwng lleog o gedor budur sydd wedi tyfu dros ffwfu anochedig y siteri i gyd wedi dy dagu adeg dy eni. Wedi dy dagu yn yr un ffordd â'r tentaclau her o lygredd fy heiaist a dyfriaist i'n heconomi gwaedlyd. Iweri. Mae nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna'r ddwrnod cyfwglyd o ffiaidd, Hoffwn i fod y gor asidig sy'n gorlifo trwy wain melltigedig esiteri wedi llosgi dy ffetws yn y groth. Wedi dy losgi cymaint ag rwy ti wedi crydu'r moesoldeb a'r proffesiynoldeb i gyd allan o'n sefydliadau cyhoeddus yn Uganda. Yoweri, mae nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddwrnod erchyll o ganseraidd. Hoffwn i fod y rhedlif heintus brown budr sy'n gorlifo yn siobet lap esiteri wedi dy foddi di, hyd at angau. Wedi dy foddi mor ffiaidd ag yr o'i ti wedi suddo a llofruddio breuddwydion ac uchelgeisiau miliynau o bobl ifanc sy'n dy hoeni yn y môr mawr o ddiweithdra torfol a thangyflogaeth yn Uganda. Iwery, maen nhw'n deud mai dy ben blwydd oedd hi ddoe. Dyna ddwrnod wedi'i wastraffu'n dramatig. Hoffwn i fod y groth wenwynedig sy'n eistedd ychydig uwchben clitoris sych Hesiteri wedi cam-esgor cyn pryd peth i'w daflu ar domen. wedi camesgor cyn pryd fel yr athraist cyn pryd unrhyw lun ar ddemocratiaeth, llywodraethu da a threfn y gyfraith. Yoweri, mae nhw'n deud mai dy benblwydd oedd hi ddoe. Dyna ddiwrnod afiach o ddifri.

Y bardd ola' i'r llwyfan rithiol heno yw Iwan Rhys, brodor o Borth-y-rhyd yn Sir Gâr, ond un sy'n byw bellach yng Nghaernarfon. Fo ydy awdur eleni mewn englynion ar nofel Y Bwrdd, ac mae o am ein cyflwyno ni i waith Galal El Bahairi.
Diolch Ifor. Um, ie, yeah, oedd mynd ati i wneud y gwaith, record, uh, gwaith uh, ymchwil a'r, ar cyfeithi yma yn brofiad anghyfforddus, dyr y gwir, a wrth gwrs mae'n un beth da, achos mae angen i'n gael yn, yn, yn ysgwyd uh, i helpu ni'n sylweddoli pa mor ffodus ydyn ni yn, yn, yn, yn rhan fach ni o'r byd fel beirdd, um, a bod yna lawer ddim yn cael y cyfleon i ni'n cael ei... Um, ac mae'n sefyllfaoedd mor anodd wrth gwrs. Um, Ie, yeah, felly'r bardan sylw yw galal hel bahairi. I gael rhoi chydig o gefndiren weddol fyr i gael mynd mlaen i'r gerdd sy'n eitha hir. Um, bardd 30 oed yw galal o'r aifft. Uh, Mae'n sgwennu barddoniaeth ond uh, hefyd yn ei lot o sgwennu caneuon, geiriau i ganeuon. a mae wedi sgwennu lot o ganeuon i gerddor um, a rapiwr uh, Rami Esam sy'n byw yn alltud o'r Aifft nawr am resymau tebyg. Gafodd galal i arestio yn 2018 pan oedd e ar fin cyhoeddi cyfrol uh, o farddoniaeth The Finest Women on Earth. Oedd y cyhuddiadau ni erbyn e yn ymwneud â chynnwys y gyfrol yma, y, y, ger, y cerddi yn y gyfrol yma, a hefyd un gan benodol, can o'r nhw Balaha, a the ysgrifennu y, y geiriau i Rami a Sam. A'n benodol oedd yr awdurdodau yn, yn honni bod y cerddi yn sarhau'r fyddin a, ac yn lledaenu newyddion anwir ymysg nifer o honiadau eraill. Mae, mae'n go glir bod Galal wedi cael ei arteithio am gyfnod a wedyn i ddedfrydu am dair blynedd o garchar a'i ddirwyo, a mae e nawr uh, yng ngharchar Tora yn yr Aifft. Ar ôl darllen tipyn o'i gerddi fe, mae, mae wedi sgwni, parhau i sgwni lot o gerddi tra i fod e yn y carchar ac am ei brofiadau yn y carchar. A un o'r cerddi mae uh, nath yn haro i fwyaf, sef I have a date with tomorrow. Mae'n mewn sawl ffordd mae'n gerdd annwyl chwareus, uh, ond wedyn mae yna ar ieithwedd chwareus fyddech chi'n disgwyl rhwng cariadon uh, sy'n edrych mlaen i gael det, ond wedyn yn amlwg mae, mae na themau ingol a, a reality'r sefyllfa yn dod trwodd yn, yn, yn galed wedyn. Felly dyma'r gerdd. Mae da fi ddet a gyfori. Mae 'da fi fêt ag yfory, ond dyma fi dan glo. Carwn i dy weld di yfory, felly wnei di ddod i ngweld i mewn breuddwyd? Di yfory ddim yn dod yfory, ac mae nghalon i'n gweud i. Rhwng coffi a sigaret, rhwng matres a barau dur, rhwng carchar a swyddog, rhwng eglurder a dryswch, rwy'n aros. Dyw waliau'r carchar ddim yn ein nabod ni. Welan nhw ddim o'r enaid. Dim ond ein gweld fel carchar orion, rhifau mewn rhes. Yn byw ac yn marw mewn rhes. Y ni sy'n cael yn geni ac sy'n marw wrth aros. O, ryddid! Y bertaf o'r menywod! yr anoddaf o'r menywod, rwy'n ymbil arnat ti, dere gyda fi ar ddêt yfory. Petai ond am un eiliad fach. Rho gamau newydd i mi, a chalon o ddur nad yw'n blino byth, a phobl sy'n byw heb ofn. Ac addewid newydd, addewid na chlywodd Clust o'r blaen. Nosweithiau sy'n llithro heibio fy nghariad. Wyddet ti, yn y carchar hwn mae'r nosweithiau'n ddi-drugaredd. Fy nghalon sy'n llithro yn y llif, fy enaid sy'n crynu, sy'n crino. Dyw amynedd ddim yn ddigon, wrth gwrs. Dyw e ddim yn iachau, nac yn rhinwedd chwaith. Rwyf innau i ffwrdd a ni'n dau'n blino ar fod i ffwrdd. Mae'r wawr ma'n i rhaffu hi, ond dyw'r nos ddim yn twyllo. O, garchar y tu hwnt i mi, o, ochenaid dan glo, o, garchar y tu mewn i mi. Mae dy stafelloedd yn styfnig heb ddrysau. O, ffrindiau a chariadon, fe arhoswn i, er yr olygfa erchyll, er y lleuad gudd. Mae dy wynt yn gyllell i'r asen, mae dy flas yn fy meddwl mor felys â'r mêl. Dy gariad yn gyffyrddiad dwyfol. Rwy'n ei gyffwrdd â fy enaid, ac rwy'n torri. O'r adfail, daw llun i'r golwg. yn dyner, a'i wynt fel ambergris. Llun hawdd i'w ddihongli, y blynyddoedd o garchar a galltudiaeth. Yn fy nghalon wyddeti, mae llythrennau dy enw ynghudd o dan fynlliw coch. Dyma fi yn fy nghell, a breuddwydion ddaw a breuddwyd arall. Trallod aeth ymaith, i wneud lle i drallod drachefn. ac rwy'n aros am fy nêt ag yfory. I ddod yfory yn hwyr.
Hmm. Diolch yn fawr iawn, Iwan. Um, Dwi'n siŵr bod clywed gwaith uh, galal fel gwaith y uh, beirdd eraill uh, yn ein cyffwrdd ni um, Rhai ohonyn nhw'n yn herio ni, i hanes nhw, yn yn hysgwyd ni, a, a rhwng bob dim gobeithio bod o'n wedi ennyn ymateb gyda ni. Ond nes i nodi ar y dechrau y byswn ni yn cynnig cyfle i chi ymateb yn ymarferol i waith y beirdd hyn a'r ffaith bod nhw wedi eu carcharu ar gam. Felly ga i gyflwyno nesa Sally Baker, sy'n aelod o Bwyllgor Gwaith uh, Wales Pen Cymru, ac yn wir un o'r rhai ddaru sefydlu uh, Canolfan Pen yng Nghymru nôl yn 2014. A dyma Sally felly i sôn am be fedrwch chi wneud nesa.
Diolch Ifor. Um, da o byr am pen sgwennu. Um, heno mae Beirdd Cymreig yn dangos eu cefnogaeth i awduron danglo drwy gyfieithu eu gwaith. Rydym yn gofalu bod eich lleisiau yn cael eu clywed er gwaith ym mwriad y carchar. Ond, Apeliaf ar bawb am a heno i ddangos eich cefnogaeth i awduron mewn carchar drwy anfon negeseuon a llythyrau o gefnogaeth. Rhaid pwysleisio pam mor bwysig ac effeithiol yw'r weithred syml yma. Mae llythyrau a negeseuon yn rhoi gobaith a chefnogaeth moesol ac yn gadael i awduron wybod nad ydynt wedi ei anghofio. Mae llywodraethau hefyd yn gweld nad ydynt yn anghoff, ac oherwydd hyn mae'n anoddach i awduron diflannu. Mae awduron mewn carchar wedi son eu bod yn cael eu trin yn well ar ôl derbyn cardiau o bob rhan o'r byd. Felly, er bennaf arnoch, llythyr, cerdyn, neges, syml ond effeithiol. Mae gwybodaeth sut i wneud hyn ar gael ar safle We Wales Pen Cymru ynghyd â ynghyd â chanllawiau ar gynnwys y llythyrau. Neu mae'n bosib anfon e-bost i fi, pensgwennu at gmail.com. Ein awduron dan sylw ar hyn o bryd yw Nedim Turvant a Galal El Bahairi. Dangoswch eich cefnogaeth. Wnewch wahaniaeth.
Sgwennwch. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Sally. Uh, ac yn wir, mae'n mae illa i chi deimlo o be wn i am, am y bobl ma neu be, be, be, fedra, i, be fedra i sgwennu. Wel, mae'r ffaith bod chi'n sgwennu hyd yn oed rhywbeth byr, hyd yn oed, hyd yn oed ychydig o linella, mae hynny yn gallu helpu. Nid yn unig helpu uh, nhw, bod nhw'n gwybod um, fod rhywun allan yn y byd mawr yn cofio amdanyn nhw, bod nhw heb fynd yn angof, dyn nhw heb diflannu fel falle byddai llywodraethau yn dymuno iddyn nhw wneud, ond mae hefyd yn dangos i'r awdurdodau hynny, awdurdodau y llywodraethau hynny, maen nhw'n monitro y pethau yma, maen nhw'n dallt bod bobl bod hyn yn gwybod bod nhw dan y chwyddwydr felly ac mae'n gallu uh, mae'n gallu helpu y carcharorion trwy bod nhw'n, mae'r awdurdodau wedyn yn gwybod mae bobl eraill yn gwylio o'r tu allan. Felly mae'n mae rhywbeth bach, ond mae'n gallu fod yn rhywbeth hynod uh, o effeithiol. yn ystod y flwyddyn dwytha, wrth gwrs, dyn ni, dyn ni gyd i arfer bellach efo byw mewn, um, mewn cyfnod clo, fel dyn ni wedi dod i alw fo. A mae rai fi gyfadda pan soniwyd gyntaf fis mawrth dwytha am lockdown, o'n i'n gweld y, y gair ychydig yn ddi-chwaeth o, o ddramatig. Term o garchardai America, wrth gwrs, ydy lockdown. Ond da ni'n dal yn rhydd i fynd o'r tŷ, yn rhydd i wneud ymarfer corff, yn rhydd i wneud yn rhydd i wneud negas, neges bwyd. Caethiwed ysgafn mewn gwirionedd ydy hyn o'i gymharu hefo'r rheini sydd mewn carchar go iawn. Felly, gadewch i ni ddefnyddio ein rhyddid ni er budd eraill. Dwi'n gobeithio bod clywed rhywfaint o hanes y beirdd o gwmpas y byd sydd wedi cael eu carcharu ar gam wedi'n goleuo ni, uh, wedi'n herio ni, wedi'n ysgwyd ni falla, a gobeithio yn ein hysbrydoli ni i weithredu

yn y carchar drosom ni yn sefyll dros yr hawliau, hawliau rhyddid mynegiant ydyn ni yn medru cymryd yn ganiataol. A ga'i ddiolch hefyd wrth gwrs i i'n beirdd ni yma yng Nghymru sydd wedi ymdrechu i gyflwyno'u hanes nhw a cyflwyno cyfieithiadau o'u gwaith nhw, sef wrth gwrs Rhys Iorwerth, Caryl Bryn a gyda chymorth Shelley Muscat-Turner uh, Judith Muscat-Turner a Iwan Rhys. Gai ddiolch hefyd i Sally Baker, uh, hefyd i Manon James a Carrie Lakes am ei gwaith tu ôl i'r llenni sydd wedi gwneud uh, y sesiwn hon yn bosib. Ond gai ddiolch yn olaf i chi am rando. Nos dawch.